L-APS Bank nieda l-ewwel ktieb mis-serje Two Generations of Maltese Artistic Families. Fil-ktieb wieħed jista' jsib biografiji ta' erba' artisti Maltin, Antoine Camilleri u t-tifel tiegħu Antoine Paul Camilleri, kif ukoll Aldo Micallef Grimaud u t-tifla tiegħu Nadine Micallef Grimaud. Dr. Louis Lagana, l-editur tal-pubblikazzjoni, għallinna li din is-serje mhux biss se servi ta' għodda edukattiva fil-qasam tal-arti, imma wkoll taqsam mal-qarrejja l-esperjenzi artistiċi ta' dawn iż-żewġ familji. Primarjament il-ktieb li huwa parti mill-proġett u anke mill-esibizzjoni eh, huwa biex ehm, anke l-istudenti universitarji ikollhom letteratura li hija dwar l-istorja tal-arti Maltija. kif kienet qabel u wara l-gwerra. U anke l-arti ta' tfal tal-artisti li kienu f'dawk iż-żminijiet. Allora hija arti wkoll kontemporanja u xekk. U naturalment mbagħad il-ktieb għandu wkoll analiżi li hija psikanalitika li hija kitba tiegħi u mbagħad hemm żewġ awturi oħra Carmen Akmisak, Miss Carmen Aquilina li ttrattat b'mod l-aspett edukattiv, kif kien kienu jittrattaw l-istudenti tal-School of Art ta' żmien Aldo u Antoine, u naturalment anki l-aspett kontemporanju, ġifieri l-istudent kif jitgħallem l-arti mill-ġenituri u mbagħad imur l-iskola tal-arti. Dika hija kitba ta' Carmen Aquilina. U Dottor Valerie Visanich, peress li hija soċjologa, ittrattat l-aspett soċjoloġiku ta' dawn l-erba' artisti.
Iċ-Chairman tal-APS Bank, is-Sur Emanuel Delija, ħabbar ukoll li dan il-ktieb, flimkien mal-esebizzjoni bl-istess isem, huwa bidu ta' proċess ta' tliet snin. Għanna il-bank għandu l-filosofija li jaħdem proġett ċiklu. Jagħmel numru ta' snin, imbagħad jerġa' jaħseb proġett ieħor. Għalli għamilna l-ewwel tliet snin konġaċi ma' Dr. Lagana fuq nġibu flimkien grupp ta' artisti, ħsibna li għat tliet snin li ġejjin nitlu iktar fil-fond fl-istorja tal-arti, però forsi iktar importanti fl-impatt psikoloġiku li jkun hemm fil-familji ta' artisti. Interessanti tara kif jirreaġixxu l-ulied għal talent li jkollu l-missier jekk isegwu x'jekk jaqtu xagħrihom, kif jintegraw il-tendenzi li jkun hemm fl-iskemi tal-arti u kif jinterattjaw billi jużaw media ġodda fuq temi li jkunu repetutament eh, żviluppati. Bdejna mill-familja Camilleri u mill-familja Mikallev Grimon u fadal erba' familji oħra għas-sentejn li ġejjin.
L-APS Bank huwa isem sinonimu mal-arti u l-kultura Maltija. Huwa permezz ta' dawn l-inizjattivi li l-bank jikkontribwixxi biex issaħħaħ l-apprezzament kulturali u fl-istess waqt jipprovdi l-opportunità biex artisti Maltin jaqsmu t-talent tagħhom mal-pubbliku.
Jekk tara l-ewwel brochure li ħriġna tliet snin ilu kien sempliċement souvenir brochure reklam bil-profil, bil-bijografiji u spjegazzjoni qasira. Però mbagħad bdejna ninkludu artikoli kritiċi, pereżempju l-influenza li l-istudju għandu fuq l-artist. U min kien intervistajna l-erba' artisti Maltin kif kienu influenzati mill-ambjent li jaħdmu. Daħħalna artikolu l-impatt psikoloġiku ta' kif is-subkonxju jinfluenza lill-artist Malti dejjem. Għala konna nqabblu dak it-tip ta' analiżi ma' studji li kienu saru barra? Did-darba għedna mmorru oltre, illi dak li qabel kien jidhru żewġ artikoli ftaħniehom u nkorporajna allura tliet kontributuri fejn kellek il-Louis Laganà li ħaseb il-biografiji, il-Dr. Vizignus li ħadmet fuq l-impatt soċjali li għandu fuq il-familji u fuq l-artist kif jirrispondi għas-soċjetà u s-Sinjura Aquilina ħadmet ukoll bħala fl-istorja tal-arti u pplanjat l-eżempji tajjeb, waħda ħadmet fuq familja l ħadna ħadmet fuq oħra, l-idea tagħna li fis-sentell li ġejjin għax joqgħożex volumi oħra, inkomplu nesploru dawn is-suġġetti por niftħuhom f'ambitu iktar wiesa imbagħad nallokaw fil-kontest l-erba' pitturi kull sena f'dak li jkun qed isir.
Il-ktib Two Generations of Maltese Artistic Families għandu jsib postu f'kull librerija tal-arti u jista' jinxtara miċ-ċentru tal-APS Swatar kif ukoll online mill-website tal-bank apsbank.com.mt.